I promise on my honor to be faithful and loyal my motherland, I pledge myself to the service of Ghana am all my swear and in all my heart I promit oyi ISA our heritage gone forward I pledge my meyɛ aka. Owuo de amansan no kɔ sɛdeɛ ɛsi ehunu no wurukuradie a nkwa ntumi nyɛ, na nka yɛn maame Akua Donkor Ade biara no n'ano da media yi so a yenim no no, ka oguo, ɛbɛyɛ dɛ de no akɔ, nso sɛdeɛ yɛsi nim no, oguo tirimuɔdenfoɔ de yɛn maame kɔ asamando. Kyerɛ sɛ awerɛhosɛm pa ara na aba, na yɛhwɛ awerɛhosɛm yi kwan a ɛfaa so baeɛ a, na ayɛ sɛ nnora. Dwoada no anwummerɛ bɛyɛ ten o'clock. Ɛna kyerɛ sɛ yɛ maame Akua Donkor firi Ɔkra Teasefoɔ mu, na Accra Regional Hospital a ɛwɔ Ridge hɔ na ɛyɛ awerɛhosɛm yi siiɛ. Na ɛno ho nkyerɛkyerɛmu na yɛde rebrɛ wo, kwan a ɔfaa so wuiɛ, ɛna adekorɔ pɔtee a ayi no afiri ɛyɛ Ɔkra Ateasefoɔ yi mu. Na yɛn Maame Awke Addo Nkor yɛwɔ no ɛyɛ afe 1952 mu a kyerɛ sɛ nka saa mmerɛ yi nka ɔwɔ ɛyɛ mfeɛ 72 years nanso sɛdeɛ yɛsi nim no ɛnnɛ mmerɛ mu ɛnnɛ a me ne wo kasa yi ɔnka ateasefoɔ ho bio na yɛbɛ abɛhwɛ nneɛma a Awke Addo Nkor ɛyɛɛ wɔ abrabɔ mu Na ne nneɛma ankasa, ɛsɛ n'agyapadeɛ ne baabi a ɔfiri ne nhyehyɛeɛ a na anka ɔwɔ de ma Ghana man yɛ ba bɛhwɛ. Na sɛdeɛ yɛsi nim no, Maame Akua Donkor na ɛte yɛ Ghana Freedom Party a anka ne running mate ɛyɛ Kwabena Agyemang Apiakubi a bebree no ara taa frɛ no Roman Fada. Yɛwɔ Maame Akua Donkor wɔ Heman a ɛwɔ Afigya Kwaeberɛ, ɛɛ mofa ɛyɛ. Mampɔnten akwan no so a, ɛhɔ na na anka ɔfiri, na adwuma a na anka ɔyɛ paa no yɛ kuayɔ. Na ɛduruu bɛyɛ 2012 mu hɔ no, na ɔhyɛɛ aseɛ de ne ho wuraa politics mu. Na yɛnim sɛ Maame Akuadɔnkɔ deɛ anka sukuu deɛ wankɔ bi, nso wamma ɛno no ansi no kwan mmaa Deɛ na ɔpɛ sɛ ɔyɛ nyinaa no, ɔde ne ho hyɛɛ mu maa. Ɛbaa afe tɔ ne toɔ hɔ, ɔbɛyɛɛ asamblewoma de maa Ahemman, na ɛfiri hɔ no na ɔyɛɛ n'adwene sɛ ɛnneɛ ɔnya tumi abɛyɛ ayɛ asamblewoma deɛ a ɔnso bɛsan akɔ n'anim na wakɔ akɔpere ama ɛyɛ presidency, nanso ɔba abɛyɛ Ghana. Ɔba a odi kan aba abɛyɛ yɛ president nti from twenty twelve no na ɔyɛ n'adwene sɛ na ɔbɛ stande nanso ɔde ne papers ne ne biribiaa kɔɛ no electoral commision yɛ sɛ ɔmo nye ntum na ɛhɔ no ɔyɛ n'adwene sɛ nka ɔbɛ kɔ court but ɛyɛ kakra no ɔgyaeɛ too mu ɛna ɔde ne support ɛkɔ maa yɛ paapa Kwasi Ndu a na ɔno na na ɛwɔ CPP na ɛfiri hɔ no nso no twenty sixteen ɔsan yɛ n'adwene sɛ ɔbɛ san abɛ conteste Wɔ ɛyɛ Ghana presidency no nso, sɛdeɛ yɛsi nim no, EC taa nyɛ nantum ma ɛno hye no hye no hye no hye no ma ɔyɛ n'adwene sɛ EC koraa sɛ sɛ wɔnyɛ no ntum a, seesei no Ghana a wa declare sɛ obiara mfra no ɛyɛ Her Excellency, ɛsɛ title no a nka yɛde ma president no ɔno no gye de maa ne ho. Na 2016 no ara nso na ɛyɛ Ghana Freedom Party headquarters a ɛwɔ Eastern Region, Kegu, gya tɔɔ mu nti ɛmaa na bebree naa dwen sɛ afia akua dɔnkɔ ɛbɛfiri ɛyɛ politisin nso ankyɛ na ɔde ɛyɛ na anosɛm baa sɛ daabi deɛ aba yi kyerɛ sɛ ɔwɔ ɛyɛ akwanya sɛ daakye ɔbɛtumi ayɛ president no na wei no ntumi hu nabam ɛwom sɛ ɛwom sɛ adeɛ no ahye deɛ nso still naa no ɔbɛkɔ so de ne ho adɔn yɛ politics wɔ Ghana. Na ɛfiri hɔ no na 2020 afei deɛ nea ɔyɛɛ no toto yiyie maa biribiara kɔɔ ano wɔ ano wɔ ano ma ɔbɛtumi bɛgyinaa as ɛyɛ candidate de maa Ghana Freedom Party a kyerɛ sɛ na ɔne nkurɔfoɔ bɛyɛ 12 na na ɛreconteste Na nkurɔfoɔ too hɔ no nyinaa mu no, ɔne bɛtɔɔ so fifth. Na ɛyɛ sɛ ɔte mu sɛ Akuadonko, na na amanfoɔ nso gye ɛyɛ ne nhyehyɛeɛ no anaasɛ ntotoeɛ no bebree no ara di. Nti ɔtɔɔ so fifth from 2020 hɔ no. Ɛna afei ɔsan bɛfaa ɛyɛ Roman Father yɛɛ no running mate sɛ ɛɛm 2024 yi nka ɔne no ɛbɛyɛ ba ɛyɛ politics mu na ɛyɛ sɛ nkɔmmɔ aba abɛ yɛ President ne ne Vice. Na Maame Appiah Donkor bɛfillee ɛyɛ ne nomination form so 2024 yi, na wohwɛ ɛyɛ card yi a anka yɛde bɛto aba no a, ɔno na anka ɔtɔ so number three, a kyerɛ sɛ n'ani agye pa ara nso n'adwene nnyi deɛ na ɔnim sɛ ɔno ɛba bɛyɛ President a ɛnkyɛ wɔ afe yi mu. Na Appiah Donkor ne ɛyɛ NDC ho nsɛnsɛm nyinaa no, ɔtumi de NDC nyinaa ne John Mahama, kɔ kɔɔt. Ɛma Yesu panyin ne ne mpanyimfo ate aseɛ sɛ, nsɛm a metete no abɔntene ɛfa John Mahama ho, menka ɔmampanyin ɛfiri sɛ wayi ne ho afiri mu. Seesei ɔno, wokɔ pere, wowɔ panyin wɔ abaa mu anaasɛ adwuma bi mu na sɛ wosan kɔ pere tumi foforɔ a, wode wo dibere ato hɔ. Nti metumi hunu sɛ ɔde ne dibere ato hɔ. Nti menkɔka sɛ ɔmampanyin dada. Deɛ mereka nie, mmerɛ nyinaa ɔkasa a, na ɔkasa tia me. Seesei, ɛba no ɛtoeɛ no, ɔbaa no a yɛyii no no aka bi, John Mahama aka bi sɛ, ɛnsɛ sɛ nka yɛ me yɛfa me na me ba bi na wɔn de ayi wɔn. Ɛbaa no sɛn? Na yɛhwɛ ne campaign mu nsɛnsɛm no so a, na ɛɛm, ɔprɔmese sɛ ɔbɛyɛ president a free education yɛ ade a ɛho hia no papapapapa na sɛdeɛ na yɛsi nim no ɔsɛ ɔbɛsa ahyɛ Burkina ɛna adeɛ baako nso a na wasan ka ho asɛm no sɛ ɛyɛ Ghana port onim deɛ nti a sɛ wokɔkra nneɛma firi aburokyiri na wode ba Ghana a ɛte sɛ aban no ɛsan gye ho sika taxes bebree nti na ɔsɛ ɔbɛyɛ president a ɔbɛtwa Saa adeɛ no mu. Saa ara nso na na ɔsan yɛ obi a na ɔgye di sɛ Ghana temanmufoɔ no nyinaa no, anka yɛhwɛ yɛ resources a yɛwɔ, yɛwɔ gold, yɛwɔ diamond, cocoa, nkutoo ne deɛ ɛkeka ho no deɛ a, ɔnhu deɛ nti a ɛyɛ sɛ Ghana ɛtumi ma ɛkɔm de ne man. Nti nka ɔno no deɛ ɛba oil refineries so a na anka n'adwene Emu deɛ anka ade biara no a yɛbɛnya biara anka sɛ haa yɛnyɛ no wɔ ha. Oil no yɛbɛtu a yɛa yɛ refine oil no na oil no ntumi nka ɔman anim sɛ gold na yɛwɔ ne nyinaa na yɛn de a yɛ refine. Na na obi a ɔpɛ n'asɛm paa kɛse kɛse paa no yɛ Muammar el Gaddafi a kyɛ sɛ na mmerɛ bi ɔyɛ president de ma Libya ɔman no. Na na ne nhyehyɛeɛ nyinaa no aduadɔnkɔ wɔ gyidie wɔ mu sɛ anka ɔyɛ obi a ɔboa Africa. na anka Afrika nso atu mpɔn. Enti ɛnnɛ deɛ, deɛ yɛbɛka ne ho asɛm no yɛ yɛn Maame Akuadɔnkɔ a Nyankopɔn ato ne nsa afrɛ no. Yɛma no kosɛkosɛ sɛ yɛmma no da no fadwie sɛ Nyankopɔn mfa ne kra nsie yie mfa mma yɛn. Sɛ wonya subscribing ma Foda TV a, ɛmmere pa a ɛsɛ sɛ wo subscribe na wobɛka abusua no. Fa nsa bɔ subscription no so.